Ũkũregete gwĩka maũndũ mau mũthenya nĩkĩ? Ũrokĩria mũndũ tene, karĩ wĩra ndĩrathiĩ. We! Ũrathiĩ kũruta. Ndinakũ. Igua. Nĩkĩ baba-inĩ gĩ- ma mũtikareka mũndũ Nĩ ũndũ akome. ici. Nĩkĩ mami? Ah, Eh. Igua nginya rĩu nĩ wokĩri ciana. Ciaku. Tigai kũnegenera. Ah, nĩ baba okĩria andũ na manegene. Niĩ ti ciakwa nĩ ciaku. Mamũcoka toro. Nĩkĩ ngoma mũkĩnegenaga? Niĩ ona ndirona wega. Rora rĩu. Eh, hena ingĩ. Hmm. Ciauma kũ? Ici ciothe. Nĩ mũtindĩra mũgĩtũnegenera nĩkĩ ma? Ciana waihũririe nyũmba. Nĩ ũkĩrire nĩ matikũma. Ona ũkĩrai mũrute wĩra kwanja njehererai niĩ ndiũĩ. Wĩra wĩra ũyũ ndũthiraga. Mamu coka toro. Niĩ nĩ ni kwanza ndĩrarugire supper nao mabanga niĩ. Inyuĩ na inyuĩ mũthiĩ mũgaruge cai. Nĩ wona ũrĩa nginya mũratigire nyũmba ĩhuana. Nyongerera ndagĩka ĩmwe mami njũkĩre wega. Mũndũ ona angiuma na kũu nja no arigwo kana nĩ nyũmba kana nĩ indo ciĩ nja. Ũyũ kwanza nĩ mũrĩu ũyũ. Ndakoma thaa ici.

gũkũ nginya nĩ kurire gũkũ kai kaimũ arĩ ũkama kwagĩire mathĩna maingĩ ma baba yahanda tũkinyũkithagia inegene rĩu na no nyambe ngome hanini karĩ thabarĩ tũrathiĩ rarĩ mangora maitarutĩte wĩra Ĩno nĩ harũ ĩngĩ, twahota gũthiĩ gĩthaka ma kũguĩ ma gũkũ. Ici macini cia gũcina itirandigĩrĩra ibangĩte. Gũkũ niĩ, niĩ rĩmwe rĩmwe tene ũguo, Ngai no aratema njĩra. Mathĩna maya narĩ magĩthira manyihanyihe ma. Gũkũĩ. Hĩ! Na kaĩ Ngai nĩ wa magegania. Karĩara! Hĩ! Na Ngai nĩ wa magegania. Riũa rita rĩmwe na mbura. O rĩu gũkuuraga? Hai! Ũcio Ngai nĩ wa magegania tondũ o na heho ĩrĩa yuma kuo. inyuĩ kũruta kũ ah nĩ nyambe njũĩ nĩ gatũ citĩ imwe cia nyina na nginya kena ngima hmm? ti kena ngima hmm? no ndĩrakwĩra tondũ ma ma ma ma ma no tondũ andũ monaga ka- karĩ karĩ maũndũ ma itherũ Ngai nĩ wa magegania. Angĩkorwo nĩ arauria mbura rita rĩmwe na akaria riũa, ona maũndũ makwa no ahote kwaria rita rĩmwe na aurie. Ta rĩu ũguo njarĩirwo nĩ riũa thaa ici, niĩ rĩu ndĩkĩarĩirwo nĩ riũa biũ, icio nĩ ciana, ingĩ nĩ cingatirwo cukuru, ingĩ anga nĩ ciĩkire atĩa, ingĩ anga ciĩ na ini. Ingĩanga ciranjĩranga nĩkĩ? Hi! Ngũrũtano, ngũrũtano, ngũrũtano, ngũrũtano, ngũrũtano. No gũtirĩ ũndũ. Ndĩna rĩciria rĩmwe ndĩreciria. Na rĩciria rĩu rĩngĩthiĩ through rĩu. Rĩu rĩngĩthiĩ through, hai mũtũrĩre wakwa nĩ wacenjia na wa ciana ciakwa.

No gũtikĩrĩ ũndũ. Reke nĩ ngũgerania na rĩciria rĩu rũciũ, ngokĩra thiĩ o kuo. Ici cikwenda kũhũrwo, no nĩ thabuni gũtirĩ thaa ici. Njarĩ iria ciĩna bata thaa ici, icio ingĩ nĩ tũkahũra njuma. Ici cikwenda nginya gũtumwo. Mami nĩ ngũmwĩra atume, athecathece narĩ gĩkĩ. Tondũ nĩ njũĩ rĩmwe ngarathimwo nĩ Ngai ndĩmũgũrĩre tũindo twega. No Ngai. Baba ma. Ndĩrehe cai. Ciro cai nĩ ũheire? Bobo! Bobo ĩ! Nĩguo ndarenda gũkua. Nginya ndetĩkaga. Bobo! Ũkĩra ũrehe ikombe, nduge cai na ngĩre ikombe. Ũũ. Atĩ Rehe ikombe. ikombe, ĩni. Ikombe cia andũ. Ĩcie cai ndakĩruga. Inyuĩ nĩ nyũmũheirwo wĩra. We ũcokire toro nĩkĩ? Ũyũ akũnje indo. Ũgire ũrĩkomaga nginya thaa inya gũkũ. Ithuĩ tũtindaga tũkĩruta wĩra, wĩra ikombe. He, tiga ũguo. Tiga ũguo ũrakĩnjĩra atĩ ndĩraugire ngomage. Githĩ ndũiguire na baba manjĩrire njoke toro? Inyuĩ nĩ inyuĩ baba aranjĩrire inyuĩ nĩ inyuĩ mũtarĩ a gũkũ. Koguo mũkĩruta wĩra, mũkaruta wĩra wothe. Niĩ kwanja nĩ njĩkĩrĩrwo cai niĩ. tamba ũtige cũrũ nĩ waigua ũrĩa ndaigua atĩ waigua niĩ na i kana niĩ nĩ ndĩraigua gũcũnga tamba ndĩmarigithe ũrĩa caiba thiĩ thengerie thondeke ma- marũa thondekerwo marũa ma mũrata ũcio wakwa tondũ twa- na tondũ twathomaga nake na nĩ biũ biũ biũ nĩ anjĩrire no tũhote kaũndũ ta kau na ndaregete kũgũra idea yake rĩu nĩ ngwĩtĩkĩra rĩu Mm. rĩu andũ nĩ hĩndĩ rĩu mekũmenya atĩrĩrĩ eh, niĩ ti ũrĩa rĩu maroĩ tene gũkũ nĩ gũgũcenjia. Gũka barabara cia mahiga, nyũmba cia mahiga, ngoroba cia mahiga, matangi ma mahiga, gate ya mahiga, itĩ cia mahiga, ah citingĩka. Nĩ wona stress icio nĩcio iratũma njĩke atĩ. Aca ciro nĩ njũkĩrĩte. Bobo!

Ĩyoni no mũmenye mũtirĩ a gũkũ kamũraigua ngĩaria gĩthũngũ mũtirĩinyo ninyo hĩndĩ ciothe mũtindaga mũkĩnjĩra ĩka ĩka nginya baba mũgĩthiĩ mũgĩthiĩ hĩta nĩ ũiguaga ta njĩtaga niĩ ndigagwo nyũmba niĩ ciana kũngia kũngia kũngia

ndikanacoke kũigua ũkĩra ciana ici ũndũ inyuothe mũrĩ akwa nĩwaigua Mami nĩguo. nĩwaigua mamu Mami twĩre inyuothe tũrĩ mũ- aũ. mũrĩa Mami inyuothe twĩre mũrĩ tũrĩ akwa. aũ. nĩwaigua acuka takira acuka nĩwaigua na nĩkĩ baba tũkuaga gũkũ tũgathiĩ we nawe mami mũgatigwo na wa- na wambũmbũ gũkũ aca mũthiaga tondũ wa rĩrĩ inyuĩ nĩ inyua nene Tondũ mathĩna makururanĩrie gũkururania. Marakururania me ma mahatha, mahatha, mahatha. Hoka thĩna ũroka wĩ maita maya merĩ. Hoka nĩ nĩ kĩ kĩroka kĩ maita maya merĩ. Rĩu ngwĩciria ona ciana twĩgĩaga igĩrĩ igĩrĩ. Nĩguo twĩna nyingĩ ma. Ciana nyingĩ nginya imwe ndĩcihithĩtie kwa matata mao, maguka mao, macũcũ mao, manyanya mao. No nĩ njũĩ, niĩ ndikoragwo na ũru, nĩ andũ monaga ndĩ mũru. Tondũ hingo ciothe thiaga gwĩka ũndũ ndĩcirĩtie nĩ mwega, ngakora nĩ mũru. Ndathiĩ kũhĩta hiti. makanyingatĩra tũkararĩra. Ndathiĩ gũkũ gwakwa atĩ nĩ irio ndĩretia ngorio woka nakĩ? Na no maingatire hiti. Eeh nako kariũa o hĩndĩ ndaigaga atĩ ningĩ kariũa nĩ gathiĩ. Ai, ĩ kaĩ niĩ ndĩ na mathĩna maingĩ atĩa? Ĩ kaĩ nginya igũrũ kũrĩa igũrũ maraka maũndũ ũguo magĩkaga atĩ? nĩkĩ ithe ti tata nĩkĩ eka anyingata na rahũrire guoko aranyuna ũ tata Uu, rĩu niĩ nĩ ndĩ wa ũni rĩu niĩ ndĩ wa ũni nginya guoko akũgũtha na ithanwa kana nĩkĩ nĩ nduthi ndũgĩtige kũrĩra nawe kĩnyamũ gĩkĩ kiumaga atĩa gĩtingĩendio baba nawe nĩkĩ ĩhĩ nĩ tũkwendia tondũ rĩrĩ gũkũ waoka rĩrĩa kũ- twĩ na thĩna ndĩrerirwo nĩ ndagĩtarĩ gĩkarutwo kĩahona ĩhĩ kĩnyamũ gĩkĩ nĩ twendie baba gĩtingĩendio ĩ Na no gĩkĩrwo ngui? He kagui njiguagĩra tha, kagui kathuaga na haha na haha handũ tho. Nĩ mwaigua? Mwamwĩra acoke toro niĩ ndatinda wĩra. Nĩ muona ata ndĩmũcagũranagia? Wena baba ko tangĩona ruo rũrĩa ndĩna ruo ũnyingĩri nyũmba. Niĩ nĩ mũnogetie kwanja. Ta nĩ tũingĩre nyũmba. Mamaguo nake arakunire kũ? kũgũrũ hatirĩ noigua noigua ndau kwanyu ndũgacoke kũmera ũhoro wa atĩ anga tia gũkũ inyuothe mũrĩ a kũndũ kũrĩkũ gũkũ noigua mamu ndigũcoka kwenda kũigua mĩtugo ĩyo ya gũtinda ũkĩra ciana iria na wĩra ũrutagwo nĩ andũ othe noigua wĩra wothe ũrutagwo nĩ andũ othe gũkũ ndũgacoka kũigua makĩrwo tia gũkũ mũragamba mũranegena gũkũ na mũramenya ũ- nginya mwarĩ wa nyũkwa e gũkũ na nĩ mũrage

Tata nĩwe ũkũnyuaga nakĩo cai. Akĩhũra, akĩgũra nginya akĩnyuna maya guoko. mathĩna mathĩna mũkwenda mahoya Ĩĩ, inyuĩ mũtwe wakwa ũmicĩte o kare akũgũthire mũno. na kĩ na ithanwa Aca anjoithirie ũguo akĩningithia. Aningithia mũrango na niĩ ngĩgwa. Ngĩthiĩ ngĩringa cuma yarĩ hau akĩnyuna. Gĩkĩnyuna tu. Baba amba wĩikare thĩ. Nĩ ũrũgamire mũno nawe. mũhano-inĩ ona ciana ici ciaku nĩ njega tondũ nĩ ciakwa tondũ ndingĩkĩhanana na ciene Hmm? baba ngũrie kũi no witũ ndĩ kũi no wanyu kaĩ He kũi mũndũ wene ũtarĩ wanyu gũkũ ndoria rĩrĩ kũi niĩ niĩ wa cuka na kũi nĩ witũ atĩrĩrĩ kandakorwo ndamwĩra atĩa inyuĩ mami ngwendaga baba atwĩre inyuĩ he kĩndũ mwarĩa ndĩ haha nja ngwendaga kũiya atwĩre ngwendaga baba atwĩre tarĩ kĩ wahe ciana ici baba twĩre ma twĩre ma baba

ndĩna meciria ndĩna he ũndũ mbũmbũ atwĩra na nĩguo ngwendaga baba atwĩre tiganai na ndeto icio umai mũkarĩkie wĩra nĩ kĩroko na nginya gũtirĩ indo iria irathambio mũratigire ciharaganĩte wacuka mm. amka baba ũtũhe anja nginya mbũmbũ agaĩrwo wĩra wake amka amka amka cio ndeto nĩ cia nganja nĩ anja ya ithabu rĩrĩkũ Heitha buka Wasko to ya bagi ĩrĩa ya- ya kũyũ mũtwarĩre na kũu thĩinĩ Koi tata he Nina, kĩndũ akũhe. kũmire tene. Koi, tata he kĩndũ akũhe. gũtirĩ nĩ kũra ndora na acirwo nĩwe mũkũrũ wani wĩra nĩguo mami

karĩ niĩ ndũmĩte kũhane ũguo o ũmwĩhokaga tũrĩe thĩnai ndũume ũkahĩte tũrĩe mara mũthenya ũngĩ tũrathiĩ kũhĩta hiti ndũkangũthe tũrathire kũhĩta hiti mara ndiamwĩrora maramĩingata na maranũnda Rĩu niĩ niĩ- nginya gũkũ ndũranduragwo rĩu gũkũ nĩ mũgongo nĩ wagĩire thĩna gũkũ Hi? we nawe nĩwe ũcitũragwo we makakũtaga we ndũka- ndũkangũthe Ĩ?

Hmm? wende ndĩtũhire kũ rĩu nĩwe ũĩ nĩwe ndĩraiguire ũkiuga ciana ihike titote nginya ibandĩ nĩ ũramenyire nĩkũ ndĩrakwĩrire nĩ ngũgũtwara nĩ ũramenyire kũrĩa gũtwa- ngũgũtwara we ndũndware gũgũtwara gwa binda ĩĩ ndwara marĩa hiku koguo nĩ ndĩ- nĩ ũmetheire kũrĩa ũngĩndwara marĩa ũramũtwara. hiku ona ndirĩ na thĩna niĩ ũrenda mahike nĩkĩ ĩmehere gũkũ nĩkĩ mararĩa ma- nĩ megũkĩrĩa metha kana gĩtĩ macoke mandiga gũkũ niĩ ndĩage kĩ Ĩ maũndũ maya mothe ũrona gũkũ nginya ciana ici niĩ imwe ona itakĩũĩ niĩ kana nĩ ũramenya we niĩ kĩ mathĩna maya mothe marehetwo nĩ niĩ na kĩ nĩwe ũĩ nĩwe ũĩ gĩtũmi na nĩkĩo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ niĩ nĩ nguma gũkũ ngũtige hatirĩ na thĩna nĩũĩ Ngai no atũteithagia ona tene ona rĩrĩa ũtahĩtĩte No niĩ nĩ wamenya niĩ ndiendaga tũnegenanie mũno gũkũ no ndĩ na rĩciria ndĩ narĩo Na matiga nĩ inyuĩ mũrandehera ma- ma- maũndũ mau manyu ma Rĩrĩkũ? kĩeha ĩ. Rĩrĩkũ? Ndĩ na rĩciria rĩega mũno Mm, Taria tũigue. rĩciria rĩrĩa ndĩ narĩo ĩ inyuĩ ona inyuĩ nĩ mũkũnjĩra kana nĩ rĩega ndikũmwĩra no nĩ mũkũnjĩra kana nĩ rĩega rĩahinga Rĩa kwendia airĩtu. Rĩrĩ tũtikũmendia no no rĩngĩhĩngĩcana no tũmendie Mm. Kũ- ndirona ta rĩngĩhĩngĩcana nĩ ũronekana nĩ ũbangĩte nginya arĩa maramagũra andũ aya- andũ aya makĩnenehire na tau ndĩna gathĩna ka mbeca gakĩ Ga- rĩu oo, rĩu wendie mwana ĩni tũgũre ngari wendi mwana wa waretie imbe nĩũĩ ngari ndĩratũria gĩtanda no igue nĩ maretia gĩtanda sio hapa ti gũkũ Ngari ndĩratwĩtia gĩtanda, ndĩgatwĩtia mbeca cia njuĩrĩ, ndĩgatwĩtia irio, ndĩgatwĩtia kĩ, ngari ĩyo ĩrĩkomaga nja, ona tũtitindaga tũkĩmenya ũrĩa ĩrakoma. Na aya tũngĩmera makome nja gũtirĩ ũngĩtĩkia. Ĩ mwana ũcio waku wendia gĩtuĩke ngari-rĩ, mbeca ũgũre ngari-rĩ, acokio haha nĩũkaneana ngari? Eh, Mm. hau hau hau na nĩkĩo ndĩna rĩciria rĩu koguo tũhorere tweterere wega Mhm. ũkũhana. reke thĩna tũrĩe thĩna Niĩ ndiĩ ciana nda- tiga nacio reke thĩna tũrĩe thĩna o ngai ũrĩa ũrathimĩte arĩa mena mbeca rĩ ona ithuĩ ngai nowe gũtũrathima nowe gũka na njĩra ciake tigana na ciana

ndakwĩra ũgerie hanini ũgerie kũhĩngĩca mĩbango yakwa ndĩ nayo Hanini Ĩrĩkũ? ũguo. tondũ we nĩwe ũhĩngĩcaga hingo ciothe thaa ici rĩu rĩciria rĩrĩa ndĩ narĩo ũgerie kũingĩrĩra haigana ũguo mũthuri ha haigana ũguo we nĩke ningĩ rĩu ndigũcoka kũhĩta hiti nĩwe ngũcoka kũhĩta Hmm. nĩ mĩbango ya kĩ wĩ nayo mĩbango ĩyo nĩ ĩkũrehe wĩra na ndaga wĩra we nĩwe ndĩrĩhĩtaga wĩ ta hiti we tondũ we rĩu nĩwe ũtũkĩte hiti ya, ya mawĩra Atamba ũtige tondũ ndira- kũhingĩca mawĩra maku ndirakũnyita niĩ ndĩrathũkĩria o mĩbango ĩrĩa wĩno ndũrauga mĩbango no ũrauga ũrĩa ndĩrathũkĩria ndĩrathũkĩri nĩ kũ ũharire ũtukũ nĩ ũnyingatirie ũrĩrĩ na nginyire tha inyanya nĩ ũngũthire mahati ta mbata eh? nĩ ũnjikirie nja nginya nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- ndĩkorire thĩ na mĩrengeti nĩ ũrĩrĩ ũkũgũra mũnene ũrĩrĩ mũnene kĩ angĩkorwo nĩ kũrota ngũrotaga ndinamenya kana nĩ ngũgũthire niĩ kuma rĩrĩa twahikanirie ndĩ ndanora rĩngĩ we no kũnora ũranora Ũrĩrĩ ũcio nĩ watũiganaga wega mũno. Thaa ici rĩu ndũtũiganaga, no kũnora, kũnora, kũnora, gũcoka gũkoma gĩtĩ-inĩ we. Ndingĩkomagĩra mattress thĩ ũgĩkomagĩra ũrĩrĩ? Wĩigue ta we ũkĩiganĩire? Na kaĩ! Niĩ korwo nĩ ndakũĩ wĩ kairĩtu, korwo nĩ ndoĩ nĩguo ũgacenjia wakũra, niĩ kaĩ niĩ ndingĩakwĩhutĩrĩirie-ĩ! Tondũ rĩu thaa ici ũnyinagĩra rĩu ciana atĩ nginya ndakũingata ũgacoka, ndakũhũra mbara ũkarega, ndakwĩka atĩa, ndakwĩra ũkome nja ũkarega. Na ithe ndũraugĩte nĩ ũgũthiĩ, ndũgĩthiĩ ũgĩtũtiga na mathĩna ĩ, tweterere Ngai o ũrĩa ũtũhingagĩria rĩrĩa ũtathiĩte kũhĩta ĩ.

Niĩ nĩ njũĩ nĩ rĩciria rĩega mũno na rĩgũtũtwara kũndũ kũnene mũno mũno mũno mũno mũno mũno. Gũkũ itũra andũ mekũmwĩtigĩra mũno. Rĩrĩ kũ? Rĩrĩ kũ? He? Rĩrĩ kũ? Na Reke kaĩ, ndikwĩraga ndĩ mũcori. na kaĩ. Ndĩ mũcori gũcora. Ndũkĩambe ũcorere haha tuone na njigue. Ndingĩcora handũ andũ mekuona. Ndĩ nĩ hakiri-inĩ njorete mũno. Ciĩga icio cikarĩte hau o nawe ndingĩkwĩra.